Nu cu fa an ngeih ruangah toidornak le zumhnak le a dangdang zong a van chim le chungah an um ahcun khamh an si lai timi kha a hmehlei nga chungah khan a van chim i mah khakha zeidah nu cu fa an ngeih ruangah timi hi Baibal nih hin zei ruangah dah thuk deuh in fa an ngeih ruangah timi hi a langhter pakhat. Toidornak le zumhnak chungah an um ahcun a van ti fawn. Mah hi hi Hmm. Siah. kan siah kho law timi te kha ka van duh ko. Kha a si ahcun a tawi tein ka van chim la le mu. Bible ca Laimi nih kan rel tikah hin hngalh a hau taktak mi cu a contact zei da si. Cucun eh, dal khatnak ah zei dah a chim. Mu kha bantuk khan rel lo khan dal hninak hna kan rel colh tikah khan kan pe tawn tawn lo cu dal timote dal khan dal hninak hrawng zongah hin a chim pengmi cu pathian nih jesuh khrih cu tete jesuh khrih cu pathian nih mi vialte nih khamnak co hna seh law vetak kha hngal hna seh ti a duhtu pathian nih jesuh khrih cu mi vialte khamtu si dingin van le vulei karlak ah remnak palai sertu si dingin vulei ser hlan in a thim cang timi hi dalkhannak zong a chim peng lai le pathian le minung karlak ah remnak a sertu cu Jesuh a si ti kha dalkhannak zong a chim lai i le pakhatnak te ah nu khamnak kong te ka van chim ta lai le atu i ka van chimmi kha mah hi kan rel liomi kan i ceihmi contact ah hin a sut tungpi a tlai peng tu sa hoda sin tia cun Adam le Evi kha se peng nulepa ah a hramthawknak mu a si ahcun ser hmasa kha ho da si adam nawlneihnak pekmi zong kha adam le cu adam uknak hrawmtu dingin adam chungin evi a ser ti a ti sihmanhsehlaw kha ngai lo a ho dah sual a tuah hmasa nu si hlen khawhmi cu pa adam kha a si ṭung lo nu evi pei a si i pathian nawl kha a buar cu a ti ti cuti si ahcun sual man thihnak hi khoi kan hong lu adam ruangah si lo evi ruangah si mu thihnak vulei a luhnak thihnak a luhnak chiat sernak vialte a luhmi hi a ho a si evi ruangah a si Sihmanhsehlaw Adam le Evi cu Adam nih a pa Pathian kaltak an ti sual ai hlawm bakin Evi le Adam cu pum khat an si a ti samu pum khat an si le cu ti si cun ka van chim duhmi cu cucu a si ti sihmanhsehlaw nu nu kha rul nih a hlen hlen khawhmi cu pa Adam a si lo nu a si ti cu ruangah Evi ruangah vulei ah thihnak hong lut siasernak a lut cu chia sernak cu Adam nih ai hrawm ve tu kha se ati sihmanhsehlaw Pathian nih vulei ser hlan te atu chimmi vulei ser hlan te in Pathian nih bia a ceih bak le zei ati ti ahcun rul pi sinah nang nih Satan sinah nang nih rul taksa nai lak i Evi na hlen i ka pennak le Adam sin i ka pekmi uknak vialte na hrawhmi hi kha a caan a zat tikah na hlen mi nu chungin hrin ka si te lai ati Ziate, na hlenmi nu chungin aw, taksa ka hong nei ve te lai, ka hong chuak ve te lai i na lu kan rial te lai i sualman thihnak le chiatserhnak vialte hi ka hlawh dih te lai, ka khamh ṭhan te hna lai, tiah a ti. Le cu a si ahcun Jesuh cu a hau. nu tefa si atu Christmas ah kan lomh lengmang mi nungak thiang nih naw a pawi lai kan ti lengmang mi hi Isaiah nih a chim hlan pin da ko Pathian nih khamhtu Jesuh Khrih cu nu chungin pa ci tel loin a hong chuah te lai cu ti kha amah Pathian bak nih nu chung i a hong chuah te lai nak kha a chim chung mi si le pakhatnak a tawinak ka chim lai ah mi vialte khamh kan sinak ding cu a hau in Jesuh in cu Jesuh cu a hau hrin mi nu nih a van hrin mi fa si cu ruangah nu cu fa a hrin mi ruangah khamh a si lai a ti mi cu atui unau panga fapa pahra kan hrin mi si lo pakhatnak thlarau khamnak mu Cucu nu nih a hrinmi Jesuh kha kha Evi ruang i a lut ni chiatserhnak vialte zong kha nu nih a van hrinmi Jesuh thawngin mi vialte khamh an si lai ti kha pakhatnak a chimmi si. Kha cun a pahnihnak cucaah cun kha nu kha Evi kha zeitin a chiat a ser? Hi ka nawlbia na buar ruangah zeiti? fahrinnak ah thi he hnai he fa na hrin lai i na va cu na duh ṭhiamṭhiam lai asiahcun nu evi cai chiat sernak cu zei fahrin thihnak kha si le cu caah fahrin thihnak chungah khan nu kha zeidah an um tiah cun cucaah nau a pawimi hna nih nihin ni tir fa an hrin lai ah zei zei kan ti hna thihnak thlanmual tlang ah dir le kan ti peng cu zeicah Bible nih nu sin i chiat a rak sermi farhrin nau cung thi hi a fak taktak mi si le cu caah cun nau cung thi hi kan laimi hmanh nih thi chia kan rak ti cu mu le cu caah ri ai awk mi te hna nau chung i thi mi te hna man kha thlanmual dang te kan rak ser piak hna cu zeicahtiah chiatserang a rami si le thlarau khamhnak tu cu nu cin van hrinmi Jesuh Khrih thawngin mi vialte khamh ding kha Pathian nih a duhmi si thlarau khamhnak sihmanhsehlaw nu pawl kha a ti atu kan van chim lengmangmi tangdor tein a um i nuncan ziaza ṭha tein a um i zumhnak tein kan a hlan i Pathian lung a ton ahcun nu cai chiatsernak a fak bikmi nau hrin thihnak nauhrin ruang i nganfah chihnak sung khan pathian nih a khamh lai e a timi si le thlarau khamhnak tu cu nu nih a van hrinmi jesuh khrih zumhnak thawngin aho pong kha khamh kan si lai le cucu nu cu ti tangdor te na um i zumhnak tein kar a hla ni ti nun can ziaza dawh te he kar a hlan ah cun nu cai ṭih a nung cem vemi cu zei nau cung thi si cu nau hrin chiat ser harsatnak chung kan pathian nih a khamh lai ti le ka chim tawnmi cu nau ngan fa hna tuar hua ha lo i nau na ai fawi ngai mi khi zai mi van ṭha tak tak tawn si cu le kha khrihfa nuncan a tuah sernak a ṭha mi nih khan kha ABCD chia sernak nau ngan fa tuar tuknak thihnak tiang a chuahpi tu chung khan a taksa bak zong kha a khamh chih lai e tiah a chim mi si Mm. A fiang maw? Okay. Atu i Bible nih a van langhtermi hi hi vawlei a um lio i a si si si khamnak kong kha chim duhnak si te. Si le thlarau khamnak kha cu nu he pa he nu nih a van hrinmi Jesuh thawng khan kan dil kham kan si lai le nu taksa khamnak tu kha nu kha tang dor te na um ahcun anun chan zia za pathian lung atlin ahcun zai avc ni chiat arak sermi nau cung thihnak thil seknak khan a khamh lai ee a timi a si.